Nhasi muchirongwa muneni zvakare Patrick Mayenza tichidzidza panyaya yechikafu nenyaya yeruponeso. Chikafu nenyaya yeruponeso. I think kuri kuti tisati tatombotanga kubata zvinhu zvebhaibheri kuri kuti taverenga mabhuku esainzi anokuudzai kuti pfungwa dzemunhu nedumbu remunhu pane connection iripo pfungwa dzemunhu nedumbu remunhu pane connection iripo regai ndipe layman example yekudai oso chidhakwa chikamwa doro tinongoziva kuti zvinhu zvese digestive system yemunhu kana kuti gwaro rekugaiwa kwechikafu kwemunhu chikafu chinotangira mudumbu chichizodzika chidero saka kuri kuti munhu amwa doro doro iro rinopinda mudumbu but munoona senge pfungwa dzinenge dzakuita kakukanganisika so vanotaura mururimi rwamazuva ano vanenge akuti munhu anenge akuvhotomoka kana kuti munhu anenge akurotomoka kana munhu anenge akungodura nyangwe anything unoona munhu akutaura mashoko akafumuka mashoko asinei nechekuita namwari saka zvinhu izvozvo zvinototiratidza kuti pfungwa dzemunhu nedumbu remunhu pane connection iripo kana regai ndipe example yakadai so kuri kuti uri kufamba musango munzvimbo inozikanwa nemabhinya sterek leso kuti 10 meters away kubva paura woona munhu akabata bhemba mudumbu munototanga torwadza fudzi romira so ziya rotanga kudona ikoko kurwadza kwemudumbu kunenge kwatangira kumind inenge yatanga kuprocessa saka dumbu nemind yemunhu pane connection irimo mabhuku esainzi vanoiti the gut and the, the gut and the brain axis kuti anything chinhu chinopinda mudumbu chinoaffecta mind saka nhasi toda kuti tidzidze panyaya yechikafu nenyaya yeruponeso kuti zvatinodya pane here any effect yazvinazvo panyaya yeruponeso rwedu saka tichatanga kuverengwa muna mumwewo chiprofita

State yemind kana kuti chimiro chepfungwa chine zvekuita zvikuru nezvine chekuita neutano hwemumuviri wemunhu especially maorgans ma, ma anoshanda mukugaya chikafu zvikanzi as a general thing The Lord did not provide his people with flesh meat in the desert. Saka zviri kunzi maIsraelites paibva kuEgypt paya chida kuenda kuCanaan. Mwari pane chikafu chaakanokamura pavari. Ndovavachinjira chikafu saka apa mweya wechiprofita uri kuti wakuda kutiratidza rizeni nemhaka dzemwari akabvisira maisraelites nyama achivapa mana inobva yati because knew that the use of this diet would create disease and insubordination kwaye mwari aizviziva kuti nyama iyi inokonzera zvirwere uye inokonzera kusagadzikana kana kusada kutungamirwa

yekuda kuzama kuitisa kuti mind yemaisraelites ichishanda zviri nani panyaya dzine chekuita nespirituality kwai mwari akavabvisira nyama yavaidya ndokubva vavapa chikafu chaidyiwa kudenga saka ipapo tisati tatomboenda kure tinoona kuti raiva zano ramwari kana kuti yaiva plani yamwari yekuti maisraelites pfungwa dzavo dzifanana nengirozi dziri kudenga kana muri kubabata zvakanaka but anyways regai tiidzidze mubhaibheri matthew chapter 24 vhesi ya 3 matthew chapter 24 vhesi ya 3 and as he sat upon the mount of olives the disciples came unto him privately, privately saying

Tiudzei kuti zviratidzo zvekuguma kwenyu zvichava zvipiko? Regai tihwe mhinduro yavanopiwa muna- naJesu Kristu. Anovapa futi pachapter iyoyo but pamavhesi ari pamberi. Matthew chapter 24 verse 37 to 38. But as of the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Saka Kristu anobva apindura akati, chindai munocherechedza kana kuvondo kana kuongorora mararamigwo aitwa panguva yaNoa. zvikanzi kuri kuti matarisa mararamiro aitwa panguva yanowa kuri kuti kamuraramiro ikako makaona kachiitika panguva yenyu zivai kuti kuguma kwangu kwakuda kutevera kristu abva agumira ipapo anobva awedzera kususurikidza kuti chii chaitika panguva yanowa anozvitaura panext verse verse 38 for as in the days that were before the flood they were eating and drinking saka kristu anobva ati mazuva flood isati yauya vanhu venguva yanoa vaidya nekumwa marrying and giving in marriage until the day that noah entered into the ark saka kristu anobva ati Panguva yaNoa, pane zvinhu four zvainyanya kuitiwa zvekuti mukazviona zvoitiwa panguva yedu yekupedzisira kuguma kwakuda kutevera but chinoshamisa ndezvekuti zvinhu zvacho takatozvinzi namwari zviti number one anotaura kuti vanhu vachange vachitya number two anotaura kuti vanhu vachange vachimwa number three anotaura kuti vanhu vachange vachiroora nekuroorana zvinhu izvozvo mugona kuti hapana zvakaipa pazviri but kuri kuti mazodzidza zvakadzama mawedzera kususurukidza pfungwa iyoyo muchazoona kuti zvinhu izvozvo zvaiva zvakuitiwa zvakapfurikidza mwero vanhu vaiva kudya nemadyiro asiwo vanhu vakanga vakumwa mamwiro asiwo vanhu vakanga vakudya zvinhu zvisizvo vanhu vakanga vakumwa kumwa kumwa kusiku vanhu vakanga voroorana nenzira dzisidzo nechii zvinhu zvakadero saka kristu anoti kamuraramiro kaitwa panguva yanoa kaka kuri kuti makaona katekeshera panguva yenyu chizivai kuti kuguma kwakutevera saka nemhaka zei Mwari akaparadza vanhu panguva yaNoa. The reason iripo ndeyekudai also. Mwari nzira yega yaanogona kutaura nayo nemunhu achinzwika is through the mind. That is, mind ndoyega channel Mwari yaanogona kutaura nayo nemunhu. Saka kana mind yedu isiri in the right state, mwari anotaura nesu but hatimunzwi saka the mind inofanira kunge iri into the right state kuti tinzwe kutaura kwamwari saka mwari akaona vanhu kuti apa ah, nguva yanowa vanhu ava kamdyiro kavo kamunwiro kavo kakanga kavhiringidza pfungwa zvekudero zvekuti even mwari akataura vakanga vasingachanzwi thats why pakaitika zvishamiso zvese zviya zviya zvekuti mhuka dzinouya dziri two by two dzichipinda muareka mosquito mosquito yechirume neyechikadzi mombe yechirume neyechikadzi mhuka dzichifamba dzakaderekedzana so dzichipinda muaki but vanhu vakangovhunduka kwenguva iyoyo mangwana zvikatomuka zvava pane imwe state saka ipapo panofanira kutiratidza kuti kamudyiro nekamunwiro kaitwa panguva yanoa kakavhiringidza pfungwa dzevanhu kakadzimaidza pfungwa dzevanhu zvekuti even mwari akutaura akanga asingawo saka mwari ari kuti that same state iyoyo yekuti kamudyiro kevanhu kamunwiro kevanhu kachange kakadzama zvokudira zvokuti even ini ndikataura even mwari akataura hapana vanomunzwa saka ndoyega mwari rizini yachazoparadzira nyika yekuti hapasisina we yekucommunicata nayo nemunhu saka the mind inofanira kunge iri clear but kuti mind ive clear zvinotangira mudumbu Mukaverenga bhuku rinonzi Councils on Diets and Foods runoti a clogged stomach is a clogged mind. Regai ndipe example yekudai so. Mukada kutarisa vakadzi vakawanda vakabviswa humhandara. Humhandara hwacho hunobviswa after vapedza kudya. haa munhu abvise umhandara ane shara hatisi kuramba zviri kwazvo but munhu abvise umhandara ane shara hazviti hazviti munhu anotobviswa umhandara after aguta pfungwa dzazorora manje munhu anozobva abviswa umhandara chii chinenge chichichitika ichocho masenses anenge adzivaidzwa because mind inenge yakufocusa on the digestive system inenge isingachafocus manje on the things of on the things zvine chekuita ne ndingati chiko yeah mind warat mind inenge yadegrade mbijana yakufocusa on the lower passions then yo negleta mahaya ma, ma, ma senses saka pakudero ndopekuzoti munhu azoenda kumba kwake ndopaanozo rohwa nechiveve obva ati mai wii ndaite it all starts with the stomach saka even mukaona kurushupa nyaya dzengochani hamuiti nharo dzekuti dzekuvhota magay rights mune zhara hazviiti hazviiti munenge matogota munenge matogota saka the connection iripo padumbu nemind iconnection yakasimba zvisingaiti saka thats why chris ari kuti dzokerai panguva yanowa vanhu vakanga vakudya nekumwa zvekuti mwari vakanga vamubvisa paequation regai tiwedzere kususurukidza nevhesi tione kuti panguva yanowa zvinhu zvaya zvakamira sei andem patrias and prophets page 92 patrias and prophets page 92 inoti iri kukomenda chapter yacho inonzi the flood ichikomenda panguva yanowa

vairoora nokuroorana apa mumwe wechiprofita takuudzidziswa kuti in the sake of marriage pane chimwe chunjaya chakuvhailetwa panguva yanowa munhu mwari akapa aka adamu mukadzi wani achitiratidza kuti ndozvatinofanira kuita semachristians tinofanira kuroora mukadzi wani but apa vakanga vakuita polygam saka marriage yaiva yakumarriage yenguva iyoyo yaiva yakuitwa to exis papa kuitwa zvinhu zvisimo muline ramwari of which marriage tichayadzodzidza nezvemarriage but the purpose of marriage yaiva yafanira kuti iite mharidzo kuna satani yekuti munhu anogona kurarama ari munhu anogona kurarama under obedience achifara inobva yati

human life with astonishing indifference saka ndozvazvakuitika panguva yanowa izvezvo vanhu vakanga vakudya nokumwa zvinopfurukidza mwevo zvekuti zvaaiona zva akatarisa huku is the same mind yaiona akatarisa naye munhu mwari akati no no no no no, no.

Chii chinonzi the glory of God? The glory of God, Revelation chapter 18 verse 1, inotiudza kuti the, air, the whole earth was united with God's glory. Exodus chapter 33 and 34, tinoona Moses achikumbira Mwari achiti, God show me your glory. And muna Exodus chapter 34, Mwari anopfura pana Moses achitaura character yake. The Lord, the Lord called merciful, gracious, forgiving and quiet uh, unto the third and fourth generation zvakadero. Saka zviri kunzi kana tichidya nekumwa ngatizviite zvese kuti karekta yaMwari ionekwe. Ndo zvatiri kudzidziswa pane pane vhesi iyi. Ndo zvatiri kudzidziswa pane vhesi iyi. So we should understand these things. so that patinozviunderstanda zvinogona kutibatsira even in our spiritual lives 1 corinthians chapter 9 verse 25 inobva yati and every man that striveth for mastery is temperate in all things now they do it a Now they do. Okay. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an uncorruptible. But saka kana pane munhu ari kuda kuva master in everything, kana achinzi master zviri kunzi anoda kugona kukunda everything, zviri kunzi anofanira kuva temperate in everything. Saka zviri kunzi naPaul aipa example panguva iyoyo paiva nemaolympics po akararama nguva dzemaolympics dzakuitiwa eh, the roman empire saka aiona vanhu vaya vaimanya zvekuti aizvinyima zvekudya achiita se achitraina hard achidya achirega kudya zvinhu zvisingaiti mumuviri wake zvikanzi aizviitira kuti kana akunomaya paya paya ave the best in everything saka paul ari kuti tarisai zvinoitwa nemaathletes that same zviri kuitwa nemaathletes ivo vari kuzviitira kuti vaone medal kana kuti vaone mukombe kana kuti vaone mari but zvinhu izvozvo zvinohora saka kana vanhu ivavo vachizviomesera to that extent panyaya yezvekudya ko isusu what more zvatinofanira kuita isusu tiri kuda kuwana chunhu tiri kuda kuwana prize iri incorruptable saka zviri kutonzi tinotofanira kutozviita zvine udzamu kudarika vanhu ava vest 27 poanobati but i keep under my body and bring it into subjection subjection iri kurehwa apa hakuzi kuti po ainorara mugoma achinamata achirohwa nechando no no no no no haizo subjection iri kurohwa subjection yaari kureva ndeyekuti aizvinyima zvimwe zvekudya nezvimwe zvekumwa zvaaiziva kuti zvinogona kukanganisa zvaari zvinogona kukanganisawo pfungwa dzake aizvirega kuzvidya zvinhu izvozvo ndozvaari kuti i keep my body under subjection zvikanzi less that by any means when i have preached to others i myself should be a cast away achiti kwai ndiri kuzviita izvozvo because ndiri kutyira kuti ndaparidzira vamwe vanhu inini ndorasho saka papo ari kuzama kutibudisira pfungwa yekuti mukudya nemukumwa mune chekuita nekuponeswa uye nekurashwa because paul ari kuti ndiri kukipa body yangu under subjection so that even ini ndiri muparidzi ndinogona kuparidzira vamwe vanhu vakaponeswa ini ndobva ndarashwa anenge achirashwa nemhaka dzei kamudyiro kake nekamunwero kake kanenge kaenda to the access zvekuti zvichavhiringidza mafungiro ake ende kana zvavhiringedzera mafungiro aka hatina imwe nzira yatinogona kunzwa nayo mwari kunze kwemind hatina hatina hatina imwe nzira yatino that's why muchiona kuti munhu akadhakwa anogona kungoita nyangwe nyangwe anything chanenge angofunga kungoita anoita nyangwe chii chinenge chichiitika ipapo mweya mutsvina hauzi kugona kucommunicata naye because mind yake yakakanganisika that's why kuti munoona kuti mangwana achimuka achiudzwa zvaakaita misoro dzinototanga tudona otanga kuombera sori mama sori baba sori mukadzi wangu ndakakanganisika ndakakanganisa chii chinenge chichiitika ipapo mweya mutsvenu unenge wakugona kucommunicata naye because mind dzake dzinenge dzava clear but kana munhu akadhakwanigona kungouraya munhu ana basa nazvo that's why muchiona kuti even vanhu anoita maita ini ndine interest into nyaya dzecriminal investigation ndodziverenga zvikoro vanhu vakawanda vanoita murder even uchiverenga madocumentary anototi ndakatanga ndari pambanje Kana ndakatanga naro namwadoko. Ivi mukatatsana norova vakadzi chaivo chaivo. Tarisai diet yavo. Tarisai diet yavo. Even vanhu vaya anouraya vanhu just check diet. You know kuti Mwari Mwari anotara nesu through nature. I always take time hangu ndimbotarisa upenyu hwevamwe vanhu. Ndatarisa upenyu hwavo ndinowanzo kutarisa kuti chii chavanodya. mapoliticians akawanda if you check vanomwa doro and most of those decisions vanomaita akadhakwa herod akauraya john the baptist akadhakwa vachimwa ari papati ndobva apaparika zvikanzi mwana wangu tamba mwana ndobva anzi ndikatamba chii zvikanzi ndinokupa even one third of my kingdom that, that is not a decision yokuita munhu ari soko haiitwi decision yeari soko kunzi tamba ndokupa anything anything that decision haiti munhu ari sober zvinobva zvanzi kwe mwana andobva atamba mwana andobva atamba ndobva aenda kuna mai mai akati tuda musoro wajohn the baptist kwai herod panorodzwa kwai pfungwa dzinodzokedzana kuti mai uyi ndaitei apa iva zvitaura kapa nevanhu nenyaya yepride ndobva ati hazviiti kuti ndireverse john the baptist anobva aurayiwa mutsa wake unotobva wavapo ipapo herodi that's why jesu paaka jesu paakanotadzana naherodi ana kana mbomudza shoko one because mutsa wako yavavapakwe saka i want you to check even panyaya yebelshaza belshaza anotora zvinhu zvamwari Eh, anotora go anotora zvinhu zvamwari zvazvisanswa musanctuary makapu emusanctuary ndobva mamwisa doro ah, bheshaza yakaoma makapu emusanctuary ndobva mamwisa doro bheshaza ndobva mamwisa doro but if you check kuti zvinhu zvese pazvaitwa ipapo zvaitwa pamapati saka zvine chekuita nemapati ndezvekuti mamwiro acho nemadyiro acho anenge achikanganisa mind cheki kuti even vakawanda vasikana kuti vichiniti yavo vanoirasha zvaita sei vari kumapati kana kuti munhu aendwa naye kupitsa ini munhu atenge gwachikenini that, that sense chete chikafu chichidigesta mind inorelax saka ndoo nyaya ine chekuita nenyaya yezvekudya nokumwa that's why paul achiti inini muviri wangu kana dzaapa nyaya dzekunamata i keep my body under subjection that means kuti pane zvimwe zvekudya nezvekumwa zvandinonyima so that inini kuri kuti ndinogona kuparidza vanhu akaponeswa but inini ndorashwa

nebhukadhineza anonovaudza kuti ndichaurei vapfanha vakadai so vapfanha iva vashakwa kwa nebhukadhineza anobva vachinjira diet obva vaudza kuti chikafu chandinodya inini ndo chamunofanira kudya so that after three years ndinofanira kukutestai mukazodzidza nebukadineza nebukadineza uh, aiva mambo aiva akangwara nebukadineza aitoziva kuti chikafu chine chekuita nepfungwa ne dzemunhu saka nebukadineza nelight raiva naro penguva iyoyo akatozvirealiza kuti vafana ndinofanira kuvapa chikafu chikafu chekuti vafungirane neni mambo but anyways mukuru mazodzidza zvakadzama muchazoona kuti chikafu ichocho chaitanga chaperedzwa nechichichichi nekuita sei but that is not the only reason why daniel akaramba chikafu ichocho regai tiverenge kuti mweya wechiprofita unoti nemhaka dzei zvakaitika izvozvo

They decided that as flesh meat had not composed their diet in the past, saka vana Daniel vaisadya nyama. It should not come into their diet in the future. And as wine had been prohibited to all who should engage in the service of God, they determined that no, they would not partake of it. Saka zviri kunzi vana Daniel vasati vauya kuBabylon vaisatodya nyama newine. Saka vakati kana tabva ukuku kuIsrael tisingasvedyi tinozvidyirei takuno kubabylon ndobva ati hatisi kudya zvinhu zvakadero but pavanhu ivavo vaiva vauya navo daniel shadrak mishek nabednigo ndovega vakati izvi hatidyi vamwe vapfanha vese vekuisrael ndobva varasha kutenda ndobva vadya ndoda kuti muone kuti chii chakavhiolatwa ipapo vakavhiolata atinoti muchirungu mayoth laws kana mayoth principles saka ndinoda kuti muone kuti vese vakavhiolata mayoth principles enguva iyoyo chii chinoitika daniel chapter 3 vese ya 12 daniel chapter 3 vese ya 12

atyisa ichocho no zvanzi shadrack mishek naabednego vanobva ati hatinamati apa maybe daniel hameno kwaaiva maybe aitobatira mamwe maduties because aiva aitwa prime minister wenguva iyoyo saka shadrack mishek naabednego anobva ati hatipfugamiri chitoro chamambo nemhaka dzee vakati hatipfugamiri chitoro chamambo hande kuna exodus usapfugamira chimwe chunhu kunze kwamwari connection iri papa papa vakatanga kuobeya mwari paplate yechikafu saka mind yavo nemasenses avo aigara ari into intact but vanhu vese vakaviolator the health principles mind yavo yakava benumbed masenses avo akakanganisika zvekuti even kuobeya mwari on the, youth, on the moral principles vakanga vasina kuona saka dai shadrek mishek nabedi ndiko dai vakakanganisa panyaya yezvekudya papa vaipfugamira chitori chamambo saka vafana vava the more yavairamba vachidya chikafu chamambo the more yavairega kudya zvinhu zvaakanzi namwari izvi that is the more and more and more mind yavo payakanganisika zvekuti even chokwadi chikataugwa nenzira ipi vakanga vasipachechuke vakanga vasingachechuki hazvaita vakanga vasingachechuki saka it all started paplate yechikafu saka compromise dzakawanda dziri kuitika munguva yedu yake zvino dziri kutangira paplate yechikafu saka can we agree that this connection between chikafu nechivi because kana vana ava vakakoniwa kupfugamira chitoro chamambo nenyaya yekuti vaidya nenzira inodiwa namwari saka kana vaidya nenzira inodiwa namwari mind yavo yaigara iri focused kuzvinhu zvekudenga yaisakanganiswa nemadyiro avo they would keep on studying the word of god and vaiva nethe righteousness of christ zvinobva zvanzi miviri yenyu ngaive a living sacrifice your body is the temples munogara mwari saka kana tichidya zvunhu mwari zvaasingadi kuti tidye miviri yedu aigona kugara mwari because inenge yakatosviba inenge yakatosviba kare saka kana miviri yedu isingagoni kugara mweya mutsvene tinogona kuzowana simba sei rekukundira chitema because chinhu chega chinogona kuti tiitise tikunde chitema it is because tine mweya mutsvene saka panyaya zvekudya nezvekumwa izvizvi madyiro ako manwiro ako anogona kudzinga mweya mutsvene anogona kuunza anogona kuitisa kuti mweya mutsvene ugare unewe saka nyaya yezvekudya neyekumwa iyi inyaya iri so deep zvekuti hatifanirwi kuibata nyeke nyeke regai tiwedzere nanumbers chapter 11 verse ya 4 numbers chapter 11 verse ya 4 iri kuti and the mixed multitude That was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat? maIsraelites aya kumuna Numbers chapter 11 verse 4 aiva kuEgypt. Vari kuEgypt ikako panguva yemaplagues pane maEgyptians akaita tsingatendeuka ndobva vajoina maIsraelites. Ndoiri kunzi the mixed multitude. maisraelites nevamwe maegyptians vaiva vajoinana vachifamba vachienda kucanaan saka maegyptians ndo akatanga kuti gano vati maiwi kunotungungodya mana vakomana monday mana sunday mana monday mana tuesday mana wednesday mana thursday mana friday mana yayo towedzegwa kaviri chinzi mangwana murogadzira sabata saka vakabva vati no no no no no no no no no no no haizvazvisi kuita vachichema kudero maisraelites anobva avajoinawo manje ndobva ati haa no iwaya kuti vaichema vachiti chii verse 5 we remember the fish which we did eat in egypt freely the cucumbers and the melons and the leaks and the onions and the garlic zvikanzi a ah, tiri kurangara hanya inesi negarlic nemaonions nefish dzataidya ukoko which is not right zvinhu zvakatonzi namwari zvidyiwa but kamudyiro kavo kaiva kakuenda kuexcess yekuti mwari paakavachinjira diet vakafeela that is too much of a sacrifice kuna mwari Ihwai kuti chii chinoitika pavakachembera izvozvo. Pisalm chapter 78 verse 18. Pisalm chapter 78 verse 18. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness, and they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Saka Mwari aiva asina problem nekuti vakumbira nyama but aiva neproblem yekuti vakumbira nyama kuti vadzadzise malasts avo saka vapana vaiva varwa nenhomba mwari ndovati no no no no i cannot tolerate this indiri kuda kuti mind dzenyu dzive clear ndikuda kuti mufanane utsvene hwenyu sengirozi dzandinadzo dzekudenga so that pamunoenda kucanaan munonondorarama semararamiro andiri kuda kuti muite so that nyika yese pasi pano pese ichikuonai imimi inoda kundinamata imimi saka imimi vafana imimi vanditoda kuita vanditoda kuita example yekuti vamwe vanhu vese vanditeerere ndimi semi futi vafana vari kuda kuchemura chikafu chinokukanganisai mafungiro enyu mwari vabati nonono i cannot tolerate this iwai zvinobva zvaitwa namwari mwari anogumbuka numbers chapter 11 verse 3 Numbers chapter 11 verse 6. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Saka hapana akaramba chigunyunywa zvanzi ah even imo yedu hayaomarara because ah mana aomara mana tanyanyira. Numbers chapter 11 verse 32 to 35 and the people stood up saka mwari anobva adaidza mwari anobva aitisa mazinepo ndobva aisa nyama kwavari zvikanzi and the people stood up all that day and all that night and all the next day and they gathered the crews ah! saka nyama yayo yawiswa zvinobva zvanzi vanhu havana kunorara zuva iroro vanhu havana kurara usiku iwowo vanhu havana kurara the next day vachiunganidza nyama zvikanzi kwai uyo akaunganidza zvishoma he that gather list gather ten homas and they spread them all abroad for themselves are around about the camp ah, Ava vanhu akaunganidza nyama. Two days vanhu asingarare ende mukatarisa nhamba yevanhu ivavo regai timboverenga kuti vanhu vaya vanhu angani number chapter 11 verse 21 and moses said the people among whom i am are 600000 footmen saka moses ari kungoti varume chete varume varume chete vari kufamba neni varume hasati averenga vakadzi nevana ari kuti varume 6 iye haa 600000 saka zvaminzi kuti nevakadzi nevana zvaigona kusvika million nevakadzi nevana zvaigona kusvika 1 million zvikanzi but vanhu ivavo vakaunganidza nyama for two days hapana akarara saka zvinoratidza kuti vanhu vaya vakawanda vese 33 And while the flesh was yet between their teeth, it was chewed. The wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Kwai saka nyama ichiri pamazino pavo, hasha dzaMwari dzakabva dzamuka. Mwari akati, no, no, no, no, no, no, I cannot tolerate this. Kwai Mwari anobva avauraya. Psalm chapter 78

ndozvaa zvisingadiwe namwari kuti mwoyo yavo iomarare chii chakakonzeresa kuti mwoyo yavo iomarare it is because nyaya yenhomba yavo yenyama saka the reason why mwari akachinja madiet emaisraelites from meat to mana it is because mwari aida kuti pfungwa dzemaisraelites dzive sepfungwa dzengirodzo dzekudenga mwari aida kuti utsvene hune ngirozi dzake huvewo utsvene hune maisraeri but vakaramba ndobva vadya zvinhu zvavaida ya ngativerenge imwe wezviprofita kuti unoti chii battles and prophets page 377 mm -hmm.

The fruits of the earth which God gave Adam gave to Adam and Eve in Eden. It was for this reason that the Israelites had been deprived in a great measure of animal food. Saka kwai Mwari aida kuzama kudzosa maIsraelites kudhayeti yekugadhana fetani. saka that's why akavabvisira nyama akavapa mari satan tempted them to regard this restriction as unjust and cruel kwai saka satani azviona izvozvo akabva aisa pfungwa mumaisraelites nevanhu vaifamba navo kuti zvamuri kuitigwa izvi namwari hazvina kunaka uye husvino utsinye mukati he caused them to last after forbidden things because he saw that the unrestrained indulgence of appetite will tend to produce sensuality and by this means the people could be more easily brought under his control saka satan chakarealisa ndechokuti kurutu vafana VaViolet pane zvekuita nezvekudya nekumwa zvichavaitisa kuti pfungwa dzavo dzive more inclined to the lower passions so that pandinouya nemiyedzo yangu vanokasika kukundikana ndo reason why mwari achida kuti vanhu afast akunzi kuti munhu akarowa nezhara mwari anongamuchira munamato yake no no no no the reason why mwari achida kuti tifaste anoziva kuti patinofasta mind yedu inova sharp because the brain inenge isingafocus paanything chiri kuitika mudumbu brain inenge ichingofocusa on everything zviri kuitika nemind saka patinovereka vhesi inonatsi kudika kuti chee mwari panotaura neni ndinonatsi kumunzwa zvizere thats why reason why mwari achida kuti tifasi but tichaita chidzidzo nezvazvo

nepaanatsokugona kuabata napo. In the Garden of Eden, akavavingira achiti Mwari haasi kuda kuti mudye chikafu ichi nemhaka dzei. Even pamaIsraelites akavavingira netemptation iyoyo. Saka kana Satani akadonhedza Adam naEve, vanhu vaya vasati vakambokuti atadza kana akavadonhedza panyaya yechikafu. Kana Satani akaitisa kuti maIsraelites aurayiwe nenyaya yechikafu, why do we think that isusu we are exempted from those same strategies? Intemperance in eating and drinking, leading as it is to the indulgence of the lower passions, prepares the way for men to disregard all moral obligations. Zvikanzi kwai kusazvidzora mukudya nemukumwa kwaye kunogadzira nzira kuvanhu kuti vagure mirairo yamwari when assoiled by temptation they flee to power of resistance kwaye saka kukona kuzvidzora mukudya nemukukuma kunoitisa kuti kana miyedzo yasatani yauya Tinoshayiwa simba rekugona kukunda muyeso. God brought the Israelites from Egypt that he might establish them in the land of Canaan, a pure, holy and happy people. Saka zviri kunzi imwe reason why Mwari akachinja diet maIsraelites aida kuti vave number one pure, number two vave holy, number three vave happy.

kwai saka dai vakabvuma havo kuzvidhinaya appetite urwere uye nekuwondomoka ne, ne, kwamavari waisawanikwa their descendants would have possessed both physical and mental strength zviri kunzi even vana vavo vangade vakazvagwa vane physical and mental strength they would have had clear perceptions of truth and duty to keep discrimination and sound judgment zvikanzi even vana vavo vangade vane clean perception yechokwadi yekuti mwari akataura chono vaigona kuchinzwisisa zvine udzamo

but mukenan makapinda vanhu two zvinogona kuderowo so zvinogonawo kuderowo so zvinogona kuderowo so kuti panyika pano tinenge tiri masavadha anosvika 10 million handisiye nhamba but kudenga tosvika tiri two zvinogona kudero so zvinogona kudero saka zvinhu izvi zvatinofanira kuti tizvinzwisise so that saka zvinhu izvi zvinofanira kuti tizvinzwisise zvitibatsira kuenda kurwendo rwedu rwekudenga saka nyaya yeappetite inyaya yakakosha ende mukazotadza kuti pashitimu chinhu chakonzera kuti vafana vaya vaite upombwe muiverenge zvakadzama zvinobva zvanzi bwaye vaidya nekumwa pashitim ndobva vaizoitawo pomba saka nyaya yechekudya nechekudya nekumwe inofanira kuchinjereba titsvage kuti mwari ada kuti tiite sei titsvage kuti mwari ada kuti tidye sei tirarame munzira dzinodiwa namwari matthew chapter 4 vese ya 2 na 3

And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Akukupa homework. Nemhaka dzeSatan paakavingira Jesu akamunzwa ati chinja chingwa chinja amatumba aya aite chingwa nokuti une shara uri kuda chikafu. Pane mareasons akawanda ya pandoda kuti mutsvage answer yacho in this context pane chinhu chamuchaona genesis 3 verse 6 tinoona adamu naeva vachitadza on the point of appetite the reason why satan why jesu akauya akakunda on the point of appetite pane lesson mwari aida kutidzidzisa kuti pakatangira kudonhera moyo ndo jesu paanotanga kugadzirisa panyaya zvekudya nezvekumwa tichivharisa chidzidzo chedu tichaverenga mubhuku rinonzi ministry of healing page 315 ministry of healing page 315

vana vamwari the truth is been, is been presented to us it is now your duty it is my duty kuti tione kuti do we want to follow god or do we want to follow mam or we want to follow momon we should we should ever ever be serious panyaya dzeruponeso nyaya dzezvekudya nedzekumwa inyaya dzakadzama kudarika zvatinofunga izvozvo our salvation yes a link panyaya zvekudya nokumwa hongu you are not saved by keeping the law hongu you are not saved by eating a good diet you are saved by the righteousness of christ but if we fail to obey zvinhu zvinotaurwa namwari hatiponeseki rome chapter 6 verse 16 wawaterera ndowawanamata obedience kushoko ramwari is everything which god requires from us because he knows more than what we know saka if we fail to obey god then